ویور دے دے پہ صبح صبح دا نظارہ ماشاءاللہ اللہ فوک پہ یہ بہت خوبصورت بہت پیارا ماشاءاللہ اللہ نظارہ تے صبح صبح دا ٹائم ہے فوک آئی ہوئی ہے دھند آئی ہوئی اسلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے امید کرے تو سب ٹھیک ٹھاک ہو تو تندرست ہو سو آج دا ماشاءاللہ پیارا ویلوگ کرے نے شروع تے کیبن بند ہے صبح صبح دا ٹائم ہے اساں آ گئے ہیں فریش تھی کے وی آئی پی ٹیٹ ٹیٹ شیٹ لش پش کر کے تے ماشاءاللہ کیبن اوپن کرے نے ہیں روزی روٹی کرے نے ہیں تے ویدر آج دا ماشاءاللہ بڑا پیار دے پیارا لے ویدر لیول دا ویدر ہے ویور اے اتھاں دیکھو سورج ماشاءاللہ نکلا ہے درمیانہ درمیانہ سورج نکلا ہے بڑا پیارا ماحول بنا ہے تے دنیا داری امن سکون ہے پڑھن والے سکول ویندے پئے ہیں ڈے بھی امن سکون ہے تے باقی ماشاءاللہ اساں اپنے کھوکے تے پہنچ آئے ہیں ایک اوپن کرے نے ہیں صفائی صفوئی مرے نے وی آئی پی لاش پاش کرے نے لاش پاش کر کے وی آئی پی کر کے بانے روزی روٹی کرے نے ہیں تے امید ہو سی سب دوست احباب ٹھیک ٹھاک ہو سن تندرست ہو سن جتنے بھی دوست احباب ساڑے چینر تے نوے ہیں تے سسکرائب کرن لائک فالو شیئر کر چھوڑن اج دی ماشاءاللہ پیاری اپ ڈیٹ ہی ہے صبح صبح اساں اپ دے کیبن تے آ گئے ہیں تے سپورٹ کرو محبتاں ونڈو سارے نال اور انشاءاللہ تعالی تو اساں پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے ماحول دی خوبصورتیاں دکھے سو راندے تے ساڈے چینل نال جڑے رہو اج دے ولاگ نال تو کو بڑا پیارا اور مزیدار لیول دا ولاگ چیک کروینے تو کو پسند آسی ساڈا ولاگ پاک ویلیج لائیو سلیم کھوکھیا لبیبر سپورٹ کرو محبتہ منڈو ویڈیو پوری واچ کرو ویڈیو پوری ڈیکھو تو تاں پتہ لگ سی سارے ویلاگ دے کیا ویلاگ دی خوبصورتی ہے کیا ویلاگ دا مزہ ہے کیا ویلاگ دی چس ہے سرائیکی کلچر دی پاک ویلیج لائیو سلیم کھوکھیا لا ویڈیو پوری واچ کرو تو تاں پتہ چلے ساڑی ویڈیو کیا ہے ساڑی ویڈیو نو جڑے رہو تو اگاں دا ماحول دکھیا ہے آج دا صبح صبح دا ٹائم ہے لائٹاں ساریاں بلدیاں کھڑے نساں آگے ہیں ماشاءاللہ بند کرے نے آئی کو بند کر کے

چلو کوئی گال نہیں ماشاء اللہ باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے خیر خریت ہے نا پھر میں نا سوشل میڈیا کو نا کافی ٹائم تو یوز کریں پیا تو میں سوشل میڈیا دینا اج دوجا تریجا ڈے ڈے دا پیا عمر شیخ دی تے بیلا منڈا صاحب دی نا تھوڑی اڑ بن تھائی پی بڑا کام چبا ہوئے جڑا یوٹیوبر بھی ہوندی ویڈیو چھوٹے یوٹیوبر ہیں وڈے یوٹیوبر ہیں جڑا ویڈیو لیندا پہ اتے بیندا پہ تے اج اساں بھی موضوع تے گال کریں دے پہ کہیں کو دل ازاری تھی وے تے اساں معذرت خواہ سوں لیکن یار ایں چیز دا رمان اے عمر شیخ اتا دوست اے ویلے منڈے صاحب دا تے عمر شیخ نال ایویں نہ کریا چینل بناون دے پیسے نہ گھنیا اج ڈیکھ لو ماشاءاللہ عمر شیخ اتے چلا گئے کافی اتے فیمس تھئی گئے تے ویلہ منڈا دی کافی یعنی کہ ٹک ٹاکر ہن میں ٹک ٹاک وی ڈیدھا پیاں کافی ٹائم دو۔ تے یوٹیوب دے وی کافی بندے یعنی کہ نا اوکوں ویلا منڈا کوں نا بہوں غلط قرار کریندے پئن تے یار ویلا منڈا ایویں نا کرے بہوں غلط کیتے سی بہوں زیادہ تے اے گل اچھی نی ویلا منڈا صاحب واسطے۔ یار ایں چیز دا نا بڑا ساکوں آپ کوں وی ارمان ہے ویور چلو کوئی گال نی اللہ پاک انہاں کوں وی ترقی ڈیون انہاں کوں وی ترقی ڈیون تے ویلا منڈا تے نا بہوں زیادہ او انہاں کیتے۔ ایویں نئیں کرنا چاہیدا۔ انہاں کولوں دوست ہئی، بہوں دوست ہئی، قریبی دوست ہئی۔ اکثر ملتان ٹیم گھن کے بہنے ہن، ملدے ہن، ہک ٻئے نال گپ شپ ہوندی ہئی۔ تے ہݨ زیادتی ہے ایں چیز دی۔ تے ایں چیز کوں میں وی غلط آکھسا، کیوں غلط آکھسا کہ میں ہک چھوٹا یوٹیوپر ہاں۔ میں چھوٹا یوٹیوپر ہاں، میں جنہاں کوں ملݨ گیاں وی نا آپ بقلم خود تے انہاں نا میکوں ملݨ توں انکار کر ݙتا ہئی۔ میکوں ایں چیز دا علم کینا ہے کہ پیسے گھنے ہن یا جو وی ہے جو وی اوندا طریقہ کار ہے میکوں ایں چیز دا علم کینا ہے تے سب انہاں انکار کر ڈیتا ہے انہاں آپدا علی گنج میں انکوں آکھا ہے کہ بھئی میں اتھاں کینا انہاں کو اگوں ملتان ہے لیکن او بقلم خود گھر آن میں بائیک تے سفر کر کے گیا میں بڑا دور گیا میں اوندے کول ہک انہاں دا گھر بڑا عجیب طرح دے رستے دے ہے لیکن میں سپیشلسٹ آں میکوں کے دیدے پئے وینا۔ میں ہک معذور انسان ہاں میں لیکن او میکوں نن ملے چلو ایں گالھ دا کوئی گالھ نئیں اللہ پاک میکوں وی ترقی ڈے ڈیسی کیونکہ محنت دا پھل اللہ پاک ڈیندے بندہ کوئی کہیں کوں نئیں ڈیندا رہندا لیکن او تاں اوندا دوست ہے لیکن اوندے نال بڑا نا انصافی کیتی ایں چیز دا افسوس ہے بہوں زیادہ افسوس ہے باقی کافی یوٹیوبر چھوٹے چھوٹے یوٹیوبر ہن بھاویں وڈے یوٹیوبر ہن اوندی ویڈیو چیندے پن اوندی ویڈیو لیندے پن ایں گالھ دے بارے اساں تاکوں گالھ کریندے پے اساں ذکر کیتے ویلم منڈا دا تے عمر شیخ دا بہوں زیادہ یعنی کہ ٹک ٹاک دے یوٹیوب دے رولا چلدا پے اکثر ٹک ٹاک دے وی بہوں زیادہ آندے پن بہوں زیادہ ٹک ٹاکر ویڈیو لیندے پن ویلا منڈا صاحب دی چلو ماشاءاللہ انہاں دی شادی ہے انہاں دی شادی وی تھی کے وچ رولا وی انہاں دا آگیا چلو اللہ اللہ بھلا کرے ڈوہاں دا لیکن تاکو کسے دی دل ازاری تھئی ہوئے ویلے منڈے طرفو تے اساں اندے کیتے معذرت خواہ ہیں ناراض نہیں تھی ہونا ویلے منڈے طرفو تے اساں تاں ہک چھوٹے یوٹیوپر ہیں اساں ویڈیو بنڑا چھوڑی انہاں اتے لیکن بہوں اچھا نی نیں کیتا ایں چیز تے تکلیف ہے کیونکہ بقلم میں آپ خود گیا ہمیں معذور ہمیں سپیشلسٹ ہمیں تے او میں کو نن ملے تے ایں چیز دی وجہ توں میں کو تکلیف تھئی تے میں دوبارہ آپ دی ویڈیو لیندا پیا ناراض نی تھیونا ساڈی ویڈیو توں تے اور انشاءاللہ تعالی جڑے رہو ساڈے نال تہاکوں پیارے پیارے پیارا پیارا ماحول ڈکھینے سرائیکی کلچر دا سرائیکی کلچر دی خوبصورتی ڈکھینے ہیں تے اج دا ولاگ تہاکوں پسند آسی انشاءاللہ اور اگاں مزید تہاکوں بیا وی ماحول ڈکھیندے ہاں ساں آپ دا سرائیکی کلچر دی شان تے پاکستان سارا زندہ باد جڑے رہو ساڈے چینل نال تہاکوں مزید اگاں دی وی پیاری پیاری اپ ڈیٹ ڈیندے ہیں مزید تہاکوں ول آکھسوں کہیں دی دل آزاری تھیوے ساڈی وجہ توں او ویلے منڈے طرفوں تے ناراض نی تھیونڑاں اے کہ سوشل میڈیا اساں ویڈیو پاونڑی اے ویڈیو پاتی تے ناراض بالکل نی تھیونڑاں۔ تے باقی اللہ پاروں خیر پیارے پیارے کمنٹ ڈے ونے پیارا پیارا میسج ڈے ونے تاکو انشاءاللہ پسند آ تے تاکو پیارے پیارے کمنٹ کرنے تاکو ویڈیو ساڈی پسند آسی ساڈی ویڈیو نال جڑے رہ کرو ویڈیو پوری دیکھ سو تاکو ساڈی ویڈیو سمجھ لگ دی چھوٹی تھوڑی ویڈیو دیکھ کے دے کوئی بیڈ کمنٹ کرنا تے بڑا اچھی گل نہیں لگ دی چلو مزید تساں جڑے رہو ساڈے نال تاکو پیارا پیارا ماحول لکھیں دے اگاں دا تے بہت زیادہ پیارا ماحول ہے سرائیکی کلچر خوبصورت پاک ویلیج لائف ایوارے دیکھو ماشاءاللہ ایتھے کھیتی دے وچ نا ٹریکٹر چلدا ہوا تے اے پرلی سائیڈ دے انہاں دا فصل پہلے بیجی ہوئی ہے بیجی ہوئی دی فصل دے وچ نا میرے کہلے انہاں دی فصل دوبارہ نہیں تھائی انہاں دوبارہ فصل تروڑ گئے تے دوبارہ گھا گڑیندے پئے ہیں

تے ڈیدے پئے وے نا تے اے مالک وی تے کرسی گھد کے بیٹھے ہن تھے بھئی فصل تروڑ کے تے دوبارہ فصل ساری بناونی دوبارہ اے ٹریکٹر چلدا پئے فصل دوبارہ تیار تھیندی پئے دوبارہ ایتھے بیجی ویسی جیڑی چیز وی ہوسی تے اللہ پاروں خیر ول صحیح طریقے اچ جمسی۔ چلو ماشاء اللہ انہاں دی فصل اچ اللہ برکت پاوے۔ ڈیدھے بئے وے ٹریکٹر چلدا ودے۔ ہل مریندا ودے۔ ایہ وی سرائیکی کلچر دی شان ہے ساڈی بابا جی۔ جڑے رہو ساڈے چینل نال تہاکوں پیارا پیارا سرائیکی ولاگ دی اگاں صورت حال ڈیندے ہیں جڑے رہو ساڈے چینل نال۔ ویور ڈیدھے پئے وے نا ماشاء اللہ شاماں پئے گئیاں ہن۔ تے ولاگ دا اساں کمپلیٹ نی کیتا اور فوک حالی وی نی گھٹ تھئے تے فوک حالی وی گھٹ کیا نی تھئے بھرا تہاڈے نال ولاگ پورا کر گھدے شام تھی گئی ہے تے انشاءاللہ تعالی تہاکوں ساڈا ولاگ پسند آسی ڈیدے پئے وینا بیک سائیڈ تے اپنے کھوکھے تے لائٹاں وی جلدیاں پئیاں ہن نال ایں سائیڈ تے مستری لگے ہن مستریاں نے کم وی کر گھدے پورا تے باقی اج ماشاءاللہ ویدر وی بڑا پیارا ہے امید کریس تہاکوں ساڈا ولاگ پسند آسی ساڈے چینل نال جڑے رہ کرو پیار محبتاں سپورٹ ونڈی کرو ساڈے نال اور آج دے ولاگ نو اساں کو ڈیو اجازتاں کل انشاء اللہ تعالی اساں نویں ولاگ نو دیسوں حاضر پاک ویلیج لائف اور سلیم کھوکھے والا ویور تے اساں کو ڈیو اجازتاں نیکسٹ ٹائم اساں نویں ولاگ نو دیسوں حاضر اور اللہ حافظ۔